Helo yna, shwmae, a chroeso i'r wythfed benod bellach de yng nghyfres Codi Gweithdy, Pedair Cainc. Um, ia, mae yna saith ar ein di ffilmio'n barod, a mae'r heini holl i weld ar y sianel YouTube Pedair Cainc, felly ewch draw i fanna i weld y gwaith hyd yn hyn. Ond o'n i'n meddwl, os ni'n dangos i chi uh, beth sydd wedi gwblhau y ddoe, uh, felly, a dyma Dyma ni, uh, wal gyfan ydy hwn. Um, y wa, fydd y wal yma fan hyn, um, pan fydd o wedi wchodi lle, yn rhedeg ar hyd y blociau yn y pen draw yma yna. Fe welwch chi gap bach rhwng y blociau, wel drws iddyn nhw, fe angen llifio darn bach allan o'r wal yma'n hyn. Ond um, yeah, mae hwn yn rhoi syniad i chi o wir maint uh, y gweithdy lli. Mae'r hwnnw mesur dros 41 troedfadd o hyd. Um, mae yna glamp heiniadau mawr yn dal bob dim at ei gilydd. A i chi lawr rhan i ddangos y gwaith i chi. Ia, mae'n fore godidog arall yma yn Sir Gyfyrddin. Mae'n o'n gaddo'r tymheredd i gyrraedd... O, wel, allai fod yn boeth iawn, iawn pe yma. Um, fel un mae i bore yma, mae rhyw hanner di saith wan, felly. Um, ia, ddoe mae'r slabu yma de, reiddodd y tymeredd um, deugain gradd. Um, ond gen i thermometr y bach ar y rhath, oes am blewyn o gysgod yma'n brawn. Felly dwi wedi dod yma'n gynnar iawn bore yma. Ond um, yeah, lle hwn ydy'r fframun bren y wal gyfan fydd yn cynnal un ochr y gweithdy. Gael gweld. Felly, Fel y gwelwch chi, mae yna rwyniadau, clamp rwyniadau mawr, a ges i gyfres o'r rhain wedi wneud. Fe welwch chi nhw'n dal y corneli, y pyst uh, a phopeth yn ei lle. Felly. Um, piniau fframio ydyn nhw, na, na gof lleol, uh, incus a un, uh, gwneud cyfres ohonyn nhw i mi. A wedyn, um, maen nhw'n bethau da iawn, ydych chi'n tynnu nhw ono, lle, um, er mwyn tynnu'r ffram yn ddarna. Ond am wwan, mae'n stopio'r ffram rhag gwahanu a symud wrth i mi uh, osod bob dim yn ei le felly um, dyma chi wedyn fyna gyfres ar rhain wedyn um, ar bob postyn um, bresus gwynt ydy rheina felly um, mae diban rheina de wedi stopio yr adeilad byclo felly um, fe bydda na wynt cry, um, felly dyna ni soi fan hyn wan, de, felly fe bydda'r gwynt yn chwthu fforcw, mi fydd y bres yna, hon fan hyn, yn gwthio'r gweithdy yn ôl i'r cyfeiriad yna, fe bydda'r gwynt yn dod o'r cyfeiriad yma, mi fydd y bres yna wedyn yn atal y gweithdy uh, rhag toplo drosodd, felly Uh, felly, ie, mae'n beth go bwysig i gael. Um, ie, dyma rhai o'r uniadau hwn, rhain oedd y uh, uniad sgarff yn de. Um, pin arall y fanna. A wedyn dyma ni yn cyrraedd draw i'r pen y fan hyn, felly. Felly, fel y gwelwch, mae'n glampyn o beth. Mae'r uh, pren hwn fydd top o wal, a wedyn mae rhain yn mysur 8 modfad wrth 8. Mae'r darnau isio yna 8 modfad wrth 6, a wedyn mi fydd hwn yn rhedeg ar hyd o wal floc yma felly. A wedyn wrth um, adeiladu bob dim de, hynny sy'n bwysig ydy notio felly i ddangos um, rhif ar gyfer uh, bob postyn a bob darn. Um, welwch chi, yna ni, rhif chwech y diwrnw yn fanna, lle. Um, a diban, dwi angen gorffan natio'r pyst yma. A diban rhain wedyn, pan fydda i'n dechrau codi bob dim i'w le, fydda i'n gwybod yn iawn lle maen nhw'n mynd yn byddaf. Um, dyma chi'r wal gyntaf i'w gwblhau Rhif 3 iddi honno, rhif 4 lawr anna lle. Felly, um, ia, mae'n oll bwysig yr eith dyna un o'r pethau fan fydd ei wneud bore yma fan de cyn i'r hael uh, daro'r slabyn, di tynnu bob dim yn ddarna um, a wedyn ei stacio nes y byddant yn barod i'w gael ei godi. Felly mae'n oll bwysig wedyn bod na rhyw farciau fach um, i'n hatgoffa i de, um, o le mae bob dim yn mynd. thola da chi eisiau pan mae chi wedi talu i llogi fforclifft di fod y fforclifft ddim yn symud yr ydych chi ddim yn gofio lle da chi wedi rhoi lle, lle mae rhywbeth i fynd yn da felly um, ia, ond um, ia, dyna chi am y tro neu a da chi fod gobeithio nhw chi fwynhau y penwsnos yn mwynhau'r tywydd braf yma um, ia, mae'n argoelio fod yn boeth iawn yn dydy oce, okay, wyl chi on